Ko ngā panepane tuatahi me te tuarua i titongia e Rehu Pōirimana Edmonds, nā, ka mōhio tātou ko wai a Kaharau i roto i ngā whakapapa. I te mea, tuatahi ko Uenuku, i te moenga o Rahiri i a Ahuaiti. I te moenga a Rahiri ki a Ahuaiti, i haere kē mai a Rahiri i Hokianga, i tana taunaha haere i te whenua, tua atu i tērā, i te hongihongi haere pēnei te tame hōiho rapu wahine. Nā. Ka haere mai ia i Te Hokianga, nā ka tau ki Te Irina, ai kona ia ka tare e ia tana kakahu i māku i Teua, nā i huaina te wāhi rā ko Te Iringa o te kahu o Rahiri. Ka mutu ka peka atu ia i runga i ngā hāereeretanga, ngā huarahi hāereere o ngā mātua, o ngā hunga o taua wā, te haerenga mai i Māngakāhia, otirā ki roto o Te Hokianga, me haere pērā ai. Ka tau ki reira, ka tau anō ki roto o Tautoro. Na, i te taenga atu ki Tautoro, Nā, koia ka pahure atu te wāhi nei ko te whakatipi, tae atu rā ki te toropuke nei, i huaina e ia ko Tautoro i te mea i toroke ngā taura here o tana kakau, Arā ake i te mea i whakakāngia e ia i tētahi kapura hei whakamahana i a ia i te moe i te pō. Arā atu i te ata, ka anga tana titiro whakarunga, ka kite e ia i te pao e maiangi ana, nā, ka karo kē atu ia, āe, he wahine kei konā. i te mea, ko te, ko te kapura, a, hei, hei mea, hei, hei a, mahi kai. Nā, i puta ai tana pehapeha i kō, i pēnei ai, āe, he ahikā mai i tawhiti. Koia tēnā ko te wahine, nē, te ahikā mai i tawhiti. Nā, ka peka atu ia ki, ki roto o te mangakā ia, ka tae atu ia ki Koiamere, pātōtō atu ki te kua o Mere, āe, nā, ka tae atu rā ki reira, ka hakapaipai ia i tana hanga, kia tūtaki ai ia kia, kia ahuaiti i te mea wahine rongonui mō tana ātaahuatanga. Nā, ka tae atu rā ki reira, hakapaipai ia i. I tana hanga, nā, i runga i tētahi toropuke, ā, koia ko te tārai o Rāhiri. Nā, ka tae atu rā ki tana wahine, te mea e kōingoingotia e te tini. Ko ngā tungāne katoa o, o Ahuaiti e whai, e pērā katoa ana. Mehemea ka tirohia koe i te, i te ingoa o te wahine nei, ko tana ingoa ko Ahuaiti, nā reira, he tino kōingoingotia. Ka roa, ka roa, ka haere tahi ai rāu, ka, ka puku ia. I te wā ka hapū, ka mea atu, e kaha ake ana tō tātou tupuna i a Rāhiri Te Tiaki i tana wahine. Pai ana ngā hunga o tērā wāhi ki a ia i te mea te ahu whenua. Ko ana mahi hei haere i te, i te mahi i ngā, ngā toro, uh, roi, i ngā roi. hei whakatikatika, hei mahinga, hei kai marao. Nā, ka whakatōpūngia e ia kia toru ngā hīpoki nā o ngā roi nei, ko ngā mea papai, a, ko ngā mea i mea tia ia, ke whāngai tia ai ki ana tungāne, ngā mea haere mai te torotoro i a ia, wana whanaunga, engari, ko ngā toenga me whāngai ai ki ngā poaka. uh, whāngai ai ki ngā māi. Engari, kauki mai ia i, i a rā, i a pō, o pau katoa ki ngā, ngā mea papai nei, o rokau ke he kai māna. Karikarika. Karikarika ka, ka huri kē ia i te, te kōrero ki tana wahine, ko tāna ki a ia, i tana rikarika, mō hea nāu tō mahi, e ko tāna ko ēnā roi, ko pau, ko ngā roi whakatotoro ure o Ahuaiti. Oh, hei kare, ā, hei ka pupū ake te riri o te wahine nei. Ā, te āhua ai ki te riri kōnui. Ka huri atu ia, ka pēnei tana kōrero ki tana hoa, Hēna, he aha tāu? He ure tongitongi. I runga tērā, ka nui tēnā mō Rāhiri, ka wehe. Ka wehe ka hoki atu ia ki Hokianga. Engari, ka moe kia whakaruru he tuakana teina a Ahuaiti rāua tahi ko Whakaruru, he tuakana teina. I te mea ko te pāpā o Ahuaiti he tuakana ake nā te pāpā o Whakaruru i roto i ngā whakapapa. Nā, ka whānau kē mai a kaharau, i roto i tērā āhuatanga, te tupu ake o Uenuku, kātahi ka tupu haere a Uenuku, ka hiahia ia, ka inoi ia ki tana māmā i ko tāna, i ngā huihuinga katoa haere ana tātou, ko aku hoa, ko aku whanaunga katoa he pāpā kētanga rātou ki reira. Kei hea tōku? Ko te whakauki, a tōna wā. Nā reira ka taitama haere te, te tamaiti nei, ka inoi anō. Ka mea tu te māma hena, whakamātautauria e koe te, te rere o te awane o Mangakāhia, Ā, ka mātautauria kia rongo i te, i te toto, nē, ā, tote o te wai. Nā, ka tae ki te wā, ka, ka rongo i te kaha o te tote o te wai, kei te pūtake koe i te pā o tō pāpā. E ko tāna ki a ia, Me tomo ki a koe i te papa tuatahi, ka tomo anō tomo ki a koe i te papa tuarua, engari ka tomo ki a atu koe i te papa tuatoru, kei reira tō pāpā. He rangatira, he ariki. Nā, ka tae a Tura ia ki reira, ka haere i runga i ngā tohutohu a tana māmā, ka tae ka kitea i te pā, ka pērā anō tana kake ake. Ka tau ki te papa tuatoru, kei konā tētahi wāhi nohonga. Ka haere atu ia ki te noho ki reira, ka noho ki reira, ka puta mai he tangata, engari ki hei e ia mōhio ko wai. Te putanga mai o te tangata nei, ka tahi ka rika rika, ka riri ki aia. E ko tāna ko e noho i tēnei, ki tērā nohoanga, he nohoanga tērā nā te, nā te rangatira, nā te ariki. Ko reia i rongo, e ko tāna o ka tīkina atu au te pāpā. Ka haere atu, ka puta mai a Rahiri, ka kite, ka titiro, ka, oh, ko wai te taurekareka nei. Ka tahi ka tango mai tana, tana patu, ka hāngai tikai ki te mātenga, takoto tonu atu. Engari ki hei, i mahi tika, i te mea ki hei mate. Nō i roto i te āhua o te patu tāngata, kia kotahi tō kōkiri, kia tika ai tō kōkiri, kia mate. Nā reira ka, ka ora mai, a tia ko mārūrū ke te mātenga, ko ara mai, kotahi ka tīmata ai, ki hei i hoki tuarua ki te patu kia mate. Ka tae ka tīmata ia i te inoi, ko wai? Ā, nā, nā, nā, nā, ka roa, ka roa, ka mutu, ka uri ia ki tana tama kia kaharau, e ko tāna kia kaharau, anei tō tuakana. I reira i pupū ake te riri ki waenganui i ngā tokorua nei. Nā reira, koia rā ko te, ko te mōteatea, ka tīmata ai tātou haere ka noho mai Kaharau, i tīmata mai i kō. Āe koia. I meatia ahau i te tīmatanga, ko ngā panepane tuatahi me te tuarua, nā Rehu Pō Irimana Edmonds i tito. Nā wēnā panepane e rua i hāngai ai ki te Hokianga me tana here ki roto o Taiāmai. I te mea i te tuatahi, koia tēnā ko te pā o Rāhiri ko Whiria. I te raruraru ki waenganui i ngā tokorua ana tama tokorua, i a Uenuku rāua tahi ko uh, Kaharau, i te āhua o te pūhaehae. Ka rikaringa ka roa e haere pērei ana ka whakaarotia ai e Rāhiri me pēhea e whakatau i tēnei raruraru ki waenganui i ana tama. Nā, ka hakaaro ia me whiriwhiria me i tētahi taura kia roa, ne? hei mau i te manu au tēnei whakaarongia e Maia. Kāore anō kia whakamāramatia e ia ngā whakaaro ki ana tama. Engari, ko te mea kē e hiahia kē ana ia kia mahi tahi ai ōna tama, ko ia i tau kia whiria he taura. Nā, ko te roa i te taura nei, kia tīmata mai te taura ki raro o te maunga o te pā e noho nei rātou. Ka whiriwhiri kia tae noa atu a, ki runga. Koia i huaina taua pā rā ko Whiria i te whiriwhiri i te taura. Kāoti, ka hari kē te kaumātua nei, I te mea e kore oti mehemea ki hei rāua i mahi tahi. Nā, ka oti, ka kāro ia ki, kia mahia te, kia tāraingia te, te manu au tēnei. Nā, Ka tāraingia, ka tapaina ko Tūhoronuku, ko Tūhoronuku. Tēnei manu aute a Tūhoronuku e pōhēhē kē atu ana a wētahi hei wehewehe, hei mea wehewehe. Engari i roto i taua wehewehe, ka tau te mārietanga. Nā reira, ko tētahi āhuatanga ā-tia ko wehewehe hei wehewehe, hei hono anō i runga i te mārietanga. Nā, koia tēnā, ka tukuna atu ai te manu aute kia rere. I te tuatahi, ka tau anō, ka tau, ka haere te rapu i tau ki hea. Ka tau ki runga i tētahi maunga kōtata i a rātou i whiria, e whirinaki ana ki tētahi maunga tata. Nā, koia i tapaina taua wāhi rā, taua maunga ko Whirinaki, ko te wāhi rā ko Whirinaki, i te mea kei reira e whirinaki ana ki te tā. o te maunga. Ka tukuna atu ano kia rere. Na, ka rere te manu nei a tau. Ko te wahi i tau, i tau ki Tahuna. Ko te Tahuna nei kei, kei Kohekohe. Mo ero koutou i te whare o, o a, Me Ramapau, nā koia tēnā ko te wāhi i tau ai taua, taua manu, manu aute. I runga i tērā āhuatanga, ka āta mārie te noho a ngā tokorua nei. Ahatia tērā, i noho hono tonu rāua i te mea i te matenga o, o Kaharau, i mate kē mai ia ki runga o Tūparehu, Tūparehuia. A Tūparehuia, kei te tama wahine, kei te taitama wahine, kei roto o Ngātiwai. I haere ki te tiki, kia whakahoki mai. Engari i whakahoki atu ki taku rongo, whakahoki mai ki te pūpūtahitanga o ngā rangatira o Ngāpuhi. Nā, ko te pūpūtanga o, o ngā rangatira o Ngāpuhi, ko Pūtahi kei, kei Kaikohekohe, i tukuna atu ai ki ngā ana ki runga i te maungara, kia noho honu, uh, hono tonu. Nā, ka tae atu rā ki ngā panepane mutunga. Nā, Nā tō tātou matua, nā Tāhimi, nāna i whakaoti ai ngā panepane nei. I runga i ngā hītoria, i runga anō i te huri horapa i te whare tapu o Ngā Puhi kia noho hono ai, ko ia i huaina ngā maunga nei, Tua atu i tērā hei mahara ai ki ngā, ā, ki ngā take i noho tonu Ngāpuhi i ngā pakanga i puta ai. Nā tērā anō, e mea ana, ā, tērā te marama ka mahuta i te, i te pae he manu rereata i runga o Waiwhariki. Nā, e rua ake ngā wai whairiki e mōhio ana au. Ko te wai whairiki tuatahi, kei te ngāwhā. Engari mō tēnei kaupapa, e hara kei te ngāwhā tēnei wai whairiki kei Puketona. Ko ia e hua aina ai, ko te pā o Ahukena i raro i te take o Puketona. Nā, i konā kei te wai whairiki nei, Orake e noho ana oku tupuna tuturu, a Kuao, te mana, a Tuwhitianga, te ringa kaha, a Takurua, te kaipopoa. Ena mana e mau ana e nga, nga tokotoru. ko te mana o Kuao, ko ia te ariki i te mehe matamua. Ko ta Te Whitianga he ringa kaha, Hei whawhai i ngā whakaaro. Nā, ko tōku ake tupuna i a Takurua, ko te kaipopoa. Ko te kaipopoa tāna mahi hei hiki tapu. Pēhea i hiki tapu ai ki ngā wāhi e, e tika ana kia hiki te tapu kia aka tō kai ki reira. Ka mutu, ka tupu te kai, He huaka, he huaka, kai ka tupu, ka kai ngā e ia. I te mea ko te kai, te, te mea hei hiki tapu. Nā ko ia tēnā ko tana mana te kai popoa. I tae mai a Te Ahurei. Ko Te Ahurei i haere mai i Ngāti Maru. Ko tōna haerenga mai hei rapu i a Kāingaroa. A Kāingaroa ko te tuakana a Ungi. Nā, mehemea rapu ana e, ko tēhea tau, tērā i tae ake, a Kāingahoa, a Kāingaroa i mate me tana tuahine, Ko Rewareti o te tuahine i mate ki mea te kai a te karoro. Na ko te kai a te karoro ko Maunganui. I mate ki reira patua e Ngati Whatua. Tenei tana patai, kei hea kaingaroa? Ko te hakau tu a Tara, i tutaki a Tara i a ia ki reira ki te puke o Maiki, Kei kō ke atu, ai ko wareware, mā koutou e whakatika ai nei. Engari i tūtaki ki reira, hei aha kāinga roa he purupuru he taka, tātā ko koe ko Ngāti Rangi, ko Te Aporei, ko te purupuru mārire, ko te anganga titiohi i te rangi e takoto nei. Nā reira, I whakaekengia te pā. I whai, i huaina taua wā, a Wāhira i te wai whāriki, i te mea ko te pā kei roto i te, i te repo. Me āta mahia he whāriki kia tae e rātou te hīkoi atu ki te pā. Nā ngā whariki i herehere ngā puaka o te manuka ka hakatakoto ai ki roto i te repo kia tae e rātou te haere, nā ko Waiwhariki tērā. Ko aku tūpuna i reira i patua, ko te tahe, ko te mea i patua, ko te wahine a Kuao, ko Ngāhau tana ingoa. Ēnei tokotoru a Kuao, Whitianga me Takurua i moe wā rāua wāhine teina tuakana katoa. Ngā teina tuakana tāne i moe ki te teina tuakana wahine. Um, Tā te wahine a, a Te Whitianga i mau, ka, ka mauri atu ki roto o Ngāti Maru. Ko tōku ake tupuna a Ngāhau, a, a Kōpaki, i huna me ngā tamariki ki te rere i Haruru. Nā, i taua wā e haere ana te āmi o whenua. Uh, nā reira, ka hoki mai ngā, ngā tāne ki te pā. Ka tahi rātou ka rongo, ā, Tēnei, tēnei āhuatanga kua pā. Ka horo te hiahia whitianga kia haere ki te whakapatu i te kaupapa nei, te utu. Engari, tā te tuakana i ki ai, Tāria, kia whakaritengia he ope tauā. Kīhei i rongo. Ka haere atu, ka tae atu rā ki roto o Ngāti Maru, patua ki reira ki a mate. Ka whiti atu te ope taua a Ngāpuhi, ko te kaiārahi, ko Hongi. Nā, e haere kē ana ia te hakatutuki i ngā utu ki ngā hunga i hē ki a Ngāpuhi. Pērā i tana haere ki roto o Te Arawa, i haere pērā ai i te mea, noho kē ana Ngāpuhi ki reira, ka patua kohorutia a Ngāpuhi ki reira. Koia ia e haere ki te whakatutuki i tērā, i tērā mate. Nā reira kē, ka tae ki roto o Ngāti Maru, e mea ana te kōrero, ka rere te wai i te toto whero, i te tahuna. Ka mate a Whitianga i tana haerenga.